Top bäş, Oglanlar kidad edip gyz bilen swedanýa gitmegiň usullary. Bir, Oglanlar ýaramok, çykybilemok, bokurdagym agyrýar. Iki, Haý, bile, şuňa çenli görüp otyrsyňmy?
Alli bratmy? Allimi? Hawa. Aý, dogry bor, ber daro. Alýo! Agam!

Hop, göýber mollam, ýarygärligi deý. Hany ýaş sagry gidek. Täzeligiňiz gutly bolsun Allahdan. Hemme baglatlara. Dostum saltrak diklenip aýaga gara galp bolýamy ikimiz bir aýlany bir deňizlere gidip bir deňizde bir suwa düşi kaýdaly boldy başga arzuwym ýok.
Şular ýaly oduna şaşlik bişirip gördüňizmi?
Söýgä barýan ýollarymyň açary. Meni köpçülikde utandyrmadyk ýeke umydym. Sen başararsyň, dawaý, dawaý janym, men saňa ynanýan, ýeke diregim,

O kartinkadaky şeýle lokga dodakly gyzlar bar-a, şol-a. Ýazýanman jogap berýär-ä. Düzedip bolýarmy basym? Elinde-de on alty pro. Soýýan ony garaş. Ýa soýmasammykam? Belki witamin gabygyndadyr. Ara derwez oturdyg-a. Üç oglan bolup, ýigrimi sekiz çüýşe. Ýigrimi sekiz çüýşe. Gapdaldakylar ýatyr ýykylyp. Men doňamok aga. Ýene on ýedi çüýje getirtdim ha. Şondan-da doňamok. Öýdäkiler doňdy gaýtyn. Gürleýän-ä. Pugyma, howryma.
Hemme pulum stawka agdyrýan. Günüň dowamynda ýüz elli, iki ýüz manat gidýär. Arda dagy kyrk üç müň mandy bir ugur ýakdy. Hemme pulum stawka gidýär. Tutar nätýär. Ýöne tutar az galdy. Gelýän bu iki sany sataşjak bolýar awa menem ýygyrlyp gelýända üşäpler bir hili sataşama o çumo görjek boldular bilýäňmi ýuwaşlyk bilen bardym a gepe güýmän boldum manyň näçe diýip awuň ürküzmeliällä göni mundan tutyp a beýlekiň ýüzüne depdim boldy ol a ýatyr üç aý hany pul göni bu ýaňky bar a. Tutup munum gury dokladyma. Boldy bir ýerde tamam. Kiçikäm neme gatdydymda şoňam kömegi ba o neme damka gatnadymda. Habarlary ýok bulaňlar. Alo Mülkaman.
Howmy jigim nädýäň otyrsyňmy salaman. Nemala şu pul çykardylýan ýeri bilýäňmi? Aý şu çaýyň ýüzündäki pullary ýygnadymma şony çykartjak bolýan-da şu wagt.
Siziň ysnatlygyňyzyň syry nämede? Aý bul kiçilikden gelýän zat da ho bilýäňmi? Maňa kakam pahyr hemişe diýýärdi, Sen owurmasaň adam bolmaýaň diýip-laý. Pahyr urýadam welin bar-a. Aý näme etjek, adam bolmadym da. Näme bolýar bärde-ow?
Bu näme masgaraçylygy? Alypsyňyz çyrany eliňe pulty, sorag berýän kim bu? Näme tik tokda galmaly? Men saňa aýdaýyn öý sen müň ýyldanam galaňok şu bolşuň bilen. Ýaşuly siz kim bolýaňyz? Men şuň kakasy.
Kakam ýogaldy diýdi welin. Aý diýer bo men muny kiçikä kän urýardymow düzelsin diýip. Düzelmejek çaga düzelenok. Aý ondan maslahat berdiler. Ýok munyň sen düzelenok. Urma, urma. Äkit molla diýdiler. Äkitdim molla durdow muny.

Gollaýyňda gaýrat ediň gardaşym. Kakokafoniýa. Haýyş edýän gardaşym men.